Mae cywio'n uh, cywio'n flwyddyn ma. Credu bod rownd y bod 40 i gael mae un iar na fyd. Um, Oh, fi'n credu bod legal number i gael ma. Uh, Wel, mae hwnna'n mynd i bod yn... Dim mynd i bod yn wir mis nesaf fi'n credu. 1st of October. Ond nhw jyst treulu gadael boes fel fi fod. Maen nhw moyn gwybod... Maen nhw moyn gwybod faint o ieir sydd i gael am unrhyw bird keeper. Regardless o faint i dan nhw, so yn lle o'n o over 50, any bird keeper. Um, license of premises, fucking... Uh, yeah, dyle fi treial ddim yn regi, ond... Mae fe'n ma fe ratlan fi lan rhywfaint, sa'n credu bod busnes dyn nhw'n neud e. Ond... Uh, Fi'n gwybod bod... O... Falle bach dros ugen o astrolops i gael. A... Chod... Chod... Chod dwsen o... Uh, dwsen o specl Sussex, cwpl o specl di a cwpl o Rhode, Rhode Island. So ni'n hofran rwle byti... Uh, byti 40, fel rhywun cwrdd cysgod un o'r mynd hyn. Hwn yn... Uh, mae hwn yn rhywfaint o jol salad yn thalatin, leaf, type box. Um, Alle fi wedi gweithio fe'n well, ond des i ben na fe'n dod diwedd, a gath y cywio'n ma mynd mewn wedyn, wedd e'r rhy hwyr i'r roed. Stwff cig mewn. Mae'r uh, ma ceilogod, mae'r ffowlins yn drom lan yn gwrdd. Fi wedi lladd sawl un o'n nhw nawr. A mwyn ar yr ail batch ar un. Mae'n... Ma mae cwpwl, fi'n credu, un yn edrych 8 to 10 pounders yn dod o'r rei fwyaf. Mae tipyn o'r gwanod yn 5 a 6 pounders, ond na fe, ni'n mynd i do ben hwnna gyda'r gobeith blwyddyn nesaf fydd uh, Fi system di seto lan a plycar a popeth da fi a fi popeth yn mynd yn gloi ond gen i weld beth na fel arfer fi'n dowto eith bethau cweit fel, fel ydw i'n gobeithio ond uh, na mae hwn yn uh, beth wedes i oedd e'n i'n treial y ffilm ond fach o gweithio fe nes i dim bro lot gweithio'n dro glaw a, a dim bro lot o amser da fi so mae'n mae 8 by 12 So 820 a mae uh, um, yeah, so mae 820 gan Simon dwy, dwy trodfedd a hanner neu tri trodfedd neu llath uh, Sa i'n gwybod, ond mae bach yn uchel 'da fi, mae lot o nhw bach yn usielach fel doi troedfedd neu rhywbeth, a maen nhw'n sort broiler drinkers yndi, wel mae turkey type plason drinker 'da fi, a mae'r enco bach yn uchelach, so mae eisiau bach yn fwy o lle arno nhw. Um, na bach mwy o gwaith ddim ystyn mewn, ond dim byd significant. uh, peth gweithau, chi ffeili just gael... Um, Sa'i wedi gweithio fe reit ychydig bod sheet e'n jyst yn mynd across fel co. So mae jyst rhaid gweithio cuts fel co a lan a sections. A wedyn weith wedyn, mae fe'n 8 trodfedd y gros a fydde fe wedi bod well bod e bach yn cilach a felly bod e fel uh, beth yw e, 48 80, oh god no, so byn ti'n bod 8 foot 2 neu rhywbeth achos bod fi wedi mesan lan a bethau, fi'n credu bod camera yn simo lan, sa'n siŵr. So mae bach yn llydan, a falle bod hi bach yn hir fyd, sa'n cofio'n iawn. A dio, mycan lan yn o bwnt o, bwnt o dimensions, so fel ych chi'n gweld mae eisiau planc arna i mynd hyn. planc wych mor beth arna i mynd i'r llan o'r gap a bethau. Mae digon da, sy'n byd i torri mewn iddi eto. Mae electric fence da fi tu fas, achos fe cyffile mewn ma, a fi still yn ofni'r cadnoed a bethau, mae rheini'n eitha vicious lenni to. Um, ond, do, na fe, maen nhw'n ma nhw weddol hapus mewn hwnna, maen nhw'n weddol saff. Um, Rhaid i gael dim problem dy bird flu. Mae biti di paso nawr, ond na fe, maen nhw still yn cloi lawr, ond o'n i am ffocin am ryw... Oh. Mind my language, yn yma. Ond na fe, uh, na, na beth sy'n mlaen da fi eto hwnna. Mae'r ma stwff arall i gael at different location, a ar uh, Ier Cig waniaeth location, Gwmynt ag dwi wedi darllen, fi'n credu bod yna workaround os bod waniaeth premises da fi, olfo falle bod e just in your care, a wedyn fi'n neud yn cymryd e'n wrong ffordd na wedyn, ond uh, mae premises and in your care i gael, so I is keeping things on different premises and I is hoping for now that makes it sort of legal. Nes mla, mlaen, wel, Sai mo, fi rili dim moyn rhaid registr anda nhw. Mae fe'n ma fe wael a da defaid y pethau'n barod pan mae jawl mae rhaid registra'n ieir o holl pethau to. Wel, ie. Yeah. Na fe, trwy'r gwmynt o ffyrdd well i, i, i, i gyllid uh, gwybod, uh, gwybod beth ieir y pethau pan mae rhaid fforso bobl yn. Na, jyst mai. Uh, so, Dyna nhw'r many things sy'n mlaen da fi a siod ffilm a bell tu ôl fel pob un arall fyd. So, joiwch diwrnod, ta-ra.